Ġejt ir-Rabat filgħodu fejn il-Knisja ta' San Pawl hekk kif il-preparamenti għar-Rabat Sacrum huma għaddejjin. Ħa mmur niltaqa' ma' grupp ta' voluntiera, kollha membri tal-komunità Rabtija, li qegħdin jippreparaw xi ħaġa verament speċjali. Idek f'idi nduru d-dinja, karozzini jew tal-linja, ferrovija li jien

Grupp Infjorata Rabat ilu mwaqqaf mill-2015 u propju beda din hija tradizzjoni artistika bellezza propju bdiet meta fil-festa ta' Corpus Christi ikunu qegħdin jagħmlu dan ix-xogħol ta' arti magħmul minn fjuri u materjali naturali. Ejjaħ nlaqqakom ftit ma' Christopher illi jieħu ħsieb il-grupp ħalli niskopru ftit x'jagħmlu eżatt. Christopher, kif inti?
Għidilna lil ma jaf x'inhi din l-infjorata kif bdiet u x'inhi eżatti? Infjorata hija tapit tal-fjuri, magħmul kollu minn ħxejjex u affarijiet naturali, ma jistgħux plastik u affarijiet oħra, bħal pid, sallatura, ramer, weraq, fjuri,

U kull sena dal-aħħar tres snin dejjem għamilna fjorata differenti skont it-tema li joħroġ bija l-Kunsill. Eh, bħala infjorata wkoll il-gruppi tal-infjorata jagħmel ukoll għall-festa ta' Korpus li hija fjorata ikbar minn din, kważi nista' ngħidlek dis-sena stess għall-festa ta' Korpus kien fiha 11 metru, jew mhux żgħira. U kien hemm il-parteċipazzjoni ta' tfal din is-sena wkoll. Ukoll daħħalna fjorata ta' tfal ukoll. Ġifieri għall-ewwel sena daħħalna tfal L-ewwel bdejna nagħmlu l-courses kif jiet jarmu u jagħmlu l-fjuri u l-infjurati kif issi. U għal-festa daħħalna wkoll infjurati ta' tfal ġifieri saret ehm, ta' tfal bixtejn, kienet bixtejn tondi ta' żewġ metri l-waħda. Ħadimnijhom il-sibt filgħodu u l-ħadd filgħodu ħriġnija quddiem il-knisja biex jgħaddu s-sagrament minn fuqha tal-poġizzjoni ta' filgħodu. Bħala tradizzjoni, Mhijiex tradizzjoni tagħna, hija tradizzjoni li qiegħda mad-dinja kollha din l-infjorata, hux hekk? Eh, l-infjorata hija mad-dinja kollha, però għalkemm jien qed hija għaxar snin isseraw, ma ninsewx li fi żmien korpu sa fi żmien l-antik kienu jitfgħu ħafna fjuri mal-art u kienu jagħmlu wkoll kannizzata tal-fjuri fit-triq prinċipali ġewwa r-Rabat. Ġviri, qed nitkellmu flok tiġi mal-art, tiġi ma' saqaf. Ġviri l-inspirazzjoni. Kienet ira ssir bħala fjuri, però mhux infjorati kif nafu għallum. Jed issir mod differenti, imma xorta sejħ bħala infjorata.
Xi ġmiel vera proset qed nieħu pjaċir narhom u ħadd gost narhom jaħdmu qabel Din hija xi ħaġa li ssir fi ftit sigħat biex titgawda għal jumejn biss. Eżattament, din bdejna jgħisu għat tmija ta' filgħodu, li għadna d-dejjem ma nafx ħenu. Kważi nofsinhar.
Għaddejjem fuq imma wasal kważi fil-finar tagħha. X'inhi t-tema u eh, kif anka tagħmlu d-diżin u tippreparaw għaliha? Tema li ħreġ biha l-Kunsill dis-sena rabat sagru mija fuq il-gwerra. Eh, allura aħna ħassejna li għalkemm hija fuq il-gwerra, mhux bil forsi ndaħlu l-gwerra wkoll, daħħalna l-paċi.
Xara kollu ma' mul-bittew, xek. Min liktar li għamel il-tatti bags? Min jħuħsib, tat inti? Għammur najdi laħelu, wara. Xismek? Filomena, eh? Filomena l-ewwel net proset eh, li l ħabek kollha. Għajdi dil-biċċa tax-xogħol tat-te allura kif. Meta nużaw it-tea bags nagħmlu t-te, nħallihom nixxifhom waħda waħda, u bat naqlibhom biex ma jimmuffawx. U bat xin jinxef, niftaħom u namilom ġo container u jżom li minn sena l-oħra. U dil-paċenzja kollha hekk. Minn dejjem kellek fil-ħajja? Iva, hi, jiena nħobbhom dawn l-affarijiet tal-crafts minn dejjem. Jien ilni għaxar snin mill-bidu. Ħa nkellem 'il din is-sinjura hawn, fakkarni x'ismek għax intqajt miegħek Sheryl. Jiena kafe mhux te kont nagħmel. Eħe, int il-kafe. Naqla' l-pod. Innixxef ġo container bħal daw tal-yogurt. Eħe. U nħallih jinxef għax inkella jimmoffa. U ja- joħroġ l-istess effett, tipo bħal ma ħareġ Il-kafe joħroġ iktar skur, jiġi iktar dark brown. X'inhi il- x'inhu s-sodisfazzjon tiegħek meta tiġi u tqatta' dawn is-sigħat kollha hawnhekk fuq irkub tejk? b'darna juġana u. Daw il-ħagġa hija xi ħaġa li nħobb ukoll nagħmel il-crafts. Għandi l-paċenzja u hija satisfying ħafna wara. Meta tara l-oġġett finali kulħadd jagħti l-parti tiegħu bħala tim u naqdu biċċa xogħol bħal din. Kulħadd qed jaħdem fuq areas differenti Finalment meta tara dal-prodott finali tgħid kienet worth. Kienet worth. Sagrifiċċju kien. Issa looking for din inni 8 years mal-grupp. U dejjem użajna materjali differenti, ġi dejjem nitalmu biex nużaw materjali qabel konna aktar fjur, ma bdejna nitalmu ntaħlu elementi tan-natura. Vera, vera zbieħ. Effimerat, għax hekk jgħidulu, ma affarijiet magħmul mill-art. Effimerat?
Effimerat.
Effimerat. U ġibi studjajt fuqa hekk toqgħod tara xi jiġri barra. Xi konferenzi biex naraw x'jagħmlu pajjiżi oħra barra minn Malta pereż biex jagħmlu l-Ispanjol, il-Messikani ma narawhom. Mbagħad tibda tara wkoll eh, kif jagħmlu huma x-xogħol. Morna wkoll notos firna bħala grupp u rajna kif jaħdmu l-infjorata ta' notu. X'tallimtu minna? Per eżempju, dawk jizaw affarijiet oħra li aħna mhux qed nużaw bħalissa l-pal tal-bajtar. Ah. Il-bazz tal-fjuri kollhom fjuri differenti oħrajn, is-seeds tal-limna nużaw is-seeds minn għandhom. Jiġifieri tara li xi ħaġa. Eh, tara li xi ħaġa li tista' tkompli tiżviluppa mela, anke mela.
artistikament. Artistikament teħew dejjem daħlu dak l-element xi ħaġa ġdida.
Fejt, kemm għandek żmien? 12 sena.
12, tista' tgħid li inti xħajrek biex hekk tkun volontira u tiġi tagħmel xi ħaġa sabiħa bħal di? Vera meta l-ewwel darba li rajt kont għad niżela vera kien kont ħadd gost u kienet vera sabiħa. Mbagħad is-sena wara vera tħajjart. U nżilt hawn, nżilt mort ngħinhom u bqajt bqajt sejra. Issa hawnhekk hawn grupp ta' anzjani li rajtkom minn dalgħodu taqtgħu l-fjuri waħda waħda bil-paċenzja kollha. Intom kemm ilkom involuti wkoll hekk u x'inhi? Jiena ili xi three years, din it-tielet sena tiegħi. Għax is-sarti rajtha li randi m'għandix nagħmel niġi noqgħod ngħin lil daw hu. Kont se ngħidlek x'ħajrek hekk li tagħti l-ħin tiegħek għal hawnhekk. Eh, qabel ma stajx niġi għax kont qed ngħid kellna ħanut għalhom ma stajx niġi, is-sarti rajna, qalulu ejja għajna u bdejt ngħin u tal-festa l nħobbu San Paolo niġu ngħinu wkoll. Sewwa, u inti sinjura? Jiena li għaxar snin mill-bidu. Mill-bidu x'kien ħajrek? Ir-raġel tat-tifla Christopher. Eh, dak huwa is-sabiħ tal-volontarjat u naħseb. Nħobbu xogħol tal-idejn.
Minn dejjem kontu tħobbu. Jiena nħobb ix-xogħol tal-idejn, jiena jekk tgħid li bl-idejn ngħidlek iwa niġu naħdmu. Basta bl-idejn.
Jiena ntfajt bil-qeda hawnhekk fuq l-adba tal-Knisja ta' San Pawl. U intqajt ma' daw it-tlet tiħbib qed ngħid kelma u ħaġa kelma ġib l-oħra insomma u qed niskopri affarijiet interessanti. Per eżempju, ħanibda mis-sinjura. Tony hu. Tony, Tony qalli illi huwa l-persuna illi niżżel il-Madonna fin-niċċa taċ-ċirkewwa fejn min imur jodos hemm bħali. Eh, jara kemm mela, il-darba. Dik għamilnija l-Amphibians Club. Hija l-ewwel Madonna li qatt niżlet taħt il-baħar dik. Issa dal-għodu x'qed tagħmilha ir-raba? Dal-għodu jiena ġejt noqgħodha ir-raba tieli issa ħames snin. Jiena nqum fil-għodu. Niġi l-quddisaw tas-seba'. Mbagħad immur l-imdina nimxi, mbagħad nitla' ħsilt il-karozza u nerġa' ninżel intaqa' ma' sħabi.

Filgħodu nqum, irrott is-salib, ngħix xi ċiċċajtiet ma' daw jew inkella niggisem xi naqa', fid-disa mmur nisma' quddies għandu Glimdina u noħdu balatja. Ma nsejtek, Joey, int għandek storja ħerwa ra ġej jaħdejk. Imma dan qedini eh?
Dana l-istorja tiegħek inti hawnhekk ir-rabat. L-istorja jiena propja żebbuġi. Terġa'?
Mela.
Imma dottawk ir-rabtin. Mbagħad kien tiżewweġ taw. Ili xi 48 sena. Tifhem?
U kif qattajta ħajtek ir-rabat? Ħajti ir-rabat doqqa mmorru ma daw mal-ħbieb mmorru l-baħar. Dilet tant tasfi. U kent nagħllem maqrek xerba tiħbib tiegħi, kent nagħllem u kien nammurru d-disco. U xi Rock and roll. Yes.
Ejja nisma' ejja dawwar nibiċċa.
The Local Traveller together with Visit Malta, Enemed, Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects, Ministry for Inclusion and Voluntary Sector, Transport Malta.
Qalli taqsam, trid taqsam fit tmin jett minn tafx it-tajt li għal. Għetlu fit tmin jett għandi xur taqsam ta' ferba, qalli trid taqsam fit tmin jaw. Tajt niprofa wahda. Prova. Nanna ta' is-sikkina tiegħu lu. Iva. U inti qed tgħidli kif kif issajjar in-nanna bil-mus id Jew bil-mus jew bis-sikkina żgħira.
Żgħira, iva.